Ыраахтан-чугастан чуоҕуспут ытык ыйаахтаах ыһыах дьоно-сэргэтэ, көмүс күөрэгэйдэрбит, күндү далбарайдарбыт, кэрэ кэнчээрилэрбит, күндү доҕоттор, ытык-мааны Хаҥалас улууһун олохтоохторо уонна ыалдьыттара, үтүө күн үүннэ, ытык күн тирээтэ, ыһыах күнэ Буолла! Сир ийэ барахсан сириэдийэ ситэн эрдэҕинэ, үрүлүйэр үрүҥ күммүт үөһэ халлаантан уйгулаах сылаас тыаһынан угуттуу турдаҕына, саха урааҥхай саргыыта сайыннын, кэнчээри чытын кэлэр кэскилэ кэҥии турдун диэн улуу тунах ыһыаҕын ыһан эрэбит. Уруй буоллун, туску буоллун, Айхал Мичил!

Сайын барахсан бу көстөр күөх сайын эмиэргийэн далбарай чыычаах буолан туйаараллыыр дьикти кэмигэр мустан тураммыт уолун дьон уйан сүрэхпит тоҕо эрэ күйбэт буолуой тулан барыта чэгиэн чэбдик сибиэһэй салгыннан дуоһуйа тыынаҕын бу дэлэгэйин киэҥин хуомун Сырдыгын ырааһын от-мас силигилээн тыа сыттыын сымардыын дыргыйбыт, киһитэ сүүтэ тоҕуоруйбут алаас хампа күөххэ суланан унаар умсуҥа бигэллик. Күндү доҕоттор, соргулаах өрөгөй эркээн ыһыаҕа ытык күнэ, самаан сайыны уруйдуур улуу быраһанньыкпыт.

Ханыл аттаах халыҥ хаҥаластар буоллахпыт, көхсүттэн көнтөстөөх арҕаһыттан тэһиннээх айыы аймахтара буоллахпыт. Чэйиҥ эрэ чэкийдэр, эдэр эмньик эликтэр, дурда хахха бухатыырдар. Чэйиҥ эрэ чэкийдэр, түптэ уматан түбүгүрүҥ

Ыһыах кэмэ үүннэ, алгыс кэмэ кэллэ, чэйиҥ эрэ чэкийдэр, өрөйөн, чөрөйөн биэриҥ. Чээл күөххэ түптэ буруота, сүрэҕин үөлүттүн. Саха санаатын салайдын, урааҥхай утумун уһугуннардын, удьуор ситимэ салҕаннын.

Чээл күөх эбэм ыраан, чэйиҥ эрэ, кэрэ кыргыттар, салама тутаммыт, кустук өҥүнэн түһүлгэни симээммит дьэрэкээн өҥнөөх таҥаһынан салама бастыҥын баайыаҕыҥ. Хатыы ситиминэн күрүөлэммит туус томторуктарынан толорон ситэрэн биэриэҕиҥ. Чэһиҥ эрэ-кэрэ кыргыттаар, мааны куолар, хатыҥ чараҥ буолан кэккэлэһэн, күлэн, оонньоон күлүм ирдэһиҥ, туран олорон туллуктаныҥ, туналы маҥан күммүтүн уруйдааҥ, мэҥэ күөх халлааммытын айхаллааҥ.

Саамыр биэттэн саамылаабыт, көҕөччөр биэттэн күлүөлээбит, айахтан амсайбатах ардахтаах ас үрдүн анаан айахтаатахпыт буоллун. Сиэллээх көйөлгөнү көтөхтөхпүт буоллун, тоҕус томтордоох чороон айаҕы тос хойдохпут буоллун.

Айыы дьоно алҕаан баран айах туттахтарына айыҥат хаан аймаҕа аҕыс кыталык буолан айыы дьонун айхаллаах түһүлгэлэрин анааран ааһаллара эбит үһү. Аламай маҥан күммүт ыһыах күнүнэн кыйхаллаата. Туналы маҥан күммүт ыһыах күнүнэн уруйдаата. Бар дьоҥҥутун үөрдүөҕүн, кыталыктыы дайыаҕыҥ,

Аҕыс уостаах аар баҕаҕы анньан бараммыт, тоҕус уостаах дьоллоох уостуган сэргэни туруоран тураммыт. Аҕа маһынан оҕуруоттуу анньан аргыаталаан тураммыт, дириҥ далай түһүлгэни төрүттээн кэскиллээх кэрэ кэм буоллун диэн Эллэй Боотур сиэннэрэ сүһүөхпүтүгэр туран арҕаһыттан тэһиннээх айыы дьоно

Сир түннүктэрэ, ытык кырдьаҕастар бука бары атыҥырыы аймаһыйа көрүмэҥ. Эһиги үтүө майгыгытынан урааҥха сахалар уруйдарын тутаары бу орто дойдуга олохторун оҥороору илиигит сылааһынан имэрийэн, көхсүгүт сылааһынан угуттаан Таҥ, дьоллоох олоххо үктэттигит. Тыынарга сылаас тыыннаах, үктэнэргэ үкэр оттоох, күөх налыы ходуһалаах толомон маҕан халлааннаах, эркээнэбэ хотунуому, үҥэн сүктээн сүгүрүйэн эрэбит. Эн уоруккаары иитиллэн үөскээбит иннинэн сирэйдээх ийигэ эриккэ тахтаах үс куттаах урааҥхай саха удьуордара эһиги үрдүк ааккытыгар сырдык санааҕытыгар бу орто туруу дойду баай байыллыат олоҕуттан самсанылаары Хамсыктан харыстанан үөрүн-көтөн бу айылҕабыт көстүүтүн кэмиттэн саҥа олох тосхойдо диэн санааттан салайтараммыт. Бу быйылгы Таҥха сылын ыһыаҕа арыллан, таҥхалаан дьылҕабытын билгэлээтин көнө, сырдык, ыраас, сайдыылаах айар-тутар суолга үктэнэн кэнчээри чаппыт саламталаах саргыта салалыннын үөрүүлээх үйэтэ үксээтин, үрдээтин! Аал уотум умай, умай, умай.

Кыһыл үрүҥ күл тэллэхтээх, кураанах мас хонуктаах, аһаах масаалыктаах, аал уотум аналлаах иччитэ Бырдьабытык, саалыыр чанчык, дьаҕыллаа дьаба дьичүүччү кыламан хатан тэмиэ төөнөөкээн, аан уххан тойон бэттэх буолаҥҥыт, чугас буолаҥҥыт, араҥаччылааҥ, арчылааҥ, алгыспытыллаҥҥыт сир-дойду иһирэҕиччилэрин аат Үрдүк Айыыларбытыгар үктэнэр үрдэллэринэн алгыспытын уунарбытын көҥүллээҥ. Айыы аймаҕын амтаннаах үрүҥ айаҕынан айах тутан сыт-сымар таһааран улуукуннаах Айыы Эргис ойууна үөскээбит, төрүттээбит, уутуйан олохсуйбут эркээн эрчэтин, эркээни хочотун, үөрэн-көтөн, уруйдаан-айхаллаан алгыспытын, аныырбытын көҥүллээҥ. Бэттэх буолуҥ, чугас буолуҥ даа диэммит, ааттастахпыт, көрдөстөхпүт буоллун. үрдүк айдарыылаах айыыларбыт бу Күммүт муҥутаан уһаан турар кэмигэр, үрүҥ тунах ыһыах кэмигэр Хаҥалас улууһун дьонун-сэргэтин, бүтүн Сахабыт сирин, аан дойдуга ыһыллан олохсуйбут сахаларбытын, Куйаар нөҥүө ситиминэн уруйдаан-айхаллаан алгыспытын, аныырбытын көҥүллээн, сахадьуорун ууһаппыт Хаҥалас дьоно-сэргэтэ бу Өлүөнэлиир эбэккэбит кытылыгар уутуйан үөскээммит байыллыат олохпутун, уруйдааммыт айылҕабыт дьон Дьоло, баай байыллыат олоҕо, Өлүүтүн даҕаны үүнэ, силигилии, Чэлгийэ, уруйдаан-айхаллаан Алгыспытын анаан Дьоһун-мааны олохпут Дьаҥтан-дьаһахтан дьалбарыйан Үтүө, Кэрэ, сырдык олох салалыннын! Уруй! Уруй! Уруй! Орто туруу дойдук үүннэрбит үөскэппит аан дойдубут иччитэ Аналахчын хотун бэттэх буолаҥын чугас буолаҥын дьоҥҥун сэргэҕин араҥаччылаа арчылаа дьаҥтан дьаһахтан көмүскэ харыстаа диэммит ааттаһан көрдөһөн бу кыынньа дьаҥымаһынан айах тутан уруйдаан айхаллаан үтүө мааны тылбытын аныырбытын көҥүллээҥ уруй уруй Уруй! Хонуу муҥунан хороҕор муостаахтары хойуннарар ынахсыт хотуммут бэттэх буолаҥҥын дьоҥҥут сэргэҕин илгэй үрүҥ илгэннэн өйүүтүн даҕаны Үйэлии сүүрдэ сэргэҕин ханнараҥҥын үтүө мааны олоҕу сырдыгы сылааһы быйаҥы баай байылыат олоҕу уунан биэрэ тур диэммит ааттастахпыт көрдөстөхпүт буоллун уруй уруй Уруй дьону-сэргэни сомоҕолуур, холбуур, хаҥалыылуур дьон-сэргэтин араҥаччылыыр хомпун хотойбут Түүннэстибэт төлкөбүтүн төлкөлөө Самныбат саргыбытын саргылаа Кэскилбитин кэт Уруй! Уруй! Уруй! Ол үөһээ өттүгэр олохтоох олбохтоох күрүө Дьөһөгөй тойоону бэттэх буолаҥҥын чугас буолаҥҥын түөрт түөрэм туйахтааҕы төлкөлөөн биэрэ тур диэн сыһыы муҥунан сыспай сиэллээҕи сырыһыннара тур диэммит өрүүтүн даҕаны күөх илгэлээх үтүө мааны Салалла турдун, кыстыкпытыгар дьоммут-сэргэбит үтүө-маны өйүлгэлэринэн бу үөрүүлээх олохторун анньытан, сымнатан, баар тотологу уунан бэрсэ тур диэмбит ааттаһан көрдөһөн бу үрүҥүлгэбитинэн айхаллаатахпыт буоллун уруй уруй уруй бүгүҥҥү күннэргэ Үрүҥ Айыы тойоммут бэттээх чугас буолаҥҥын, дьоҥҥун-сэргэҕин араҥаччылаа, арчылаа, дьаҥтан-дьаһахтан харыстаа диэммит ааттаһан көрдөһөн, бу үүнэ турар күннэрбит үрүҥ тынах ыһыахтар саламталаах-саргылаах алгыстара, урааҥхай сахаларга тиийимтиэлээх харысхаллаах, арчылаах, араҥаччылаах буоллун диэммит, ааттастахпыт, көрдөстөхпүт буоллун. Уруй! Уруй! Уруй! диэн тураммыт бүгүҥҥү кэскиллээх кэнчээри чаттарбыт санаалара самныбакка Эһээрээ бары көмөлөһөр ама буоланнар дьоллоох олох тосхойоннор үлэлээх үөрэхтээх дьон буоллуннар диэммит бары күүспүтүн түмэммит кэнчээри ыччаттарбыт киэҥ кэтит кэскиллэрин ыраҥалааммыт Ыралааммыт, дьоллоро тосхойдун диэммит, алгыспытын, аныырбытын көҥүллээҥ. Уруй! Уруй! Уруй! диэн тураммыт бүгүҥҥү ыһыахпыт түһүлгэтэ. Түһүлгэтин иччитэ Айдарыылаах орто дойдубут халыан хаҥалас дьоно-сэргэтэ уруйданан-айхалланан бары үрдүк олохтоох ырааска айан-тутан дьоллоох олоҕу уһансаҥҥыт Сиргитигэр дойдугутугар күүс-уох буолаҥҥыт. Бу самаан сайынтан күүһү-уоҕу ламмыт айылҕабытыттан дьоллоох олоҕуну көрдөһөммүт. Дьоллоох олох тосхойдун! Уруй! Уруй! Уруй!

Алгыс баһасыалаҥҥын, саха буолан сандаарыҥ, киһи буолан килбэйиҥ, суолгут көнөн, Сырдык санааны салайтараҥҥыт, куһаҕан санааҕа, угаайыга киирэн биэрбэккэҕит, чөл олохтонон, дьоһун-мааны дьон буолуҥ. Эһиги сырдык өйгүтүнэн-санааҕытынан бу Тутуллан турар үс дойдубут биһиги көмүскэлбит, биһиги дурдабыт-хаххабыт буоллун диэн ааттастахпыт, көрдөстөхпүт буоллун. Туско! Туско!

Ытык-мааны биир дойдулаахтарым, Хаҥалас улууһун олохтоохторо! Эһигини барыгытын Адам Васильевич Скрябин сүүс сүүрбэ биэс сыллаах үбүлүөйдээх ыһыаҕынан улуус дьаһалтатын уонна тус бэйэм ааппыттан эҕэрдэлиирбин көҥүллээн. Ыһыах биһиэхэ көлүөнэттэн көлүөнэҕэ Эллэй Боотур саҕаттан кэлбит үтүө үгэспит буолар. Ыһыах алгыстаах күннэн баҕарабын барыгытыгар чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, байылыат олоҕу, дьолу-соргуну, үрдүк ситиһиилэри улууспут өссө да чэчирии туруоругар. Үрүҥ тунах ыһыаҕынан уруй-айхал! Ытык мааны биир дойдулаахтарбыт Хаҥалас улууһун олохтоохторо уонна ыалдьыттара, улуус депутаттарын сэбиэтин уонна тус бэйэм ааппыттан Үрүҥ тунах ыһыаҕынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Былыргы үйэлэртэн ыһыах өйү-санааны ырааһырдар, көхсүнү кэҥэтэр, санааны сааһылыыр, итэҕэл-тирэхтиир, үтүөкээн үгэс буолар. Уйгулаах ыһыахпыт Хаҥаласпыт сиригэр кэскили кэрэһэлээтин үлэһит дьон ситиһиитин ситимнээтин, кэнчээри ыччат иникитин түстээтин, өйү-санааны сайыннардын, дьолу аҕаллын, үрүҥ тунах ыһыаҕынан, дьолу-соргуну тосхойдун, быйан байылыат олох олохтоннун, уруй-айхал, уруй-тускул! Күндү биир дойдулаахтарым, убаастабылаах Хаҥалас улууһун олохтоохторо уонна ыалдьыттара! Барыгытын самаан сайын кэлбитинэн, күөххэ үктэнэн, ыһыахпытын уруйдуур күммүтүнэн, үрүҥ тунах ыһыаҕынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин!